ha khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba emmanuel mani leyi youtube channel kumbe mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana xana vun'anga byi ta njhani aka munhu or vun'anga wa byi apulayela na or vun'anga ku na mali yo karhi leyi wena yi fanele yi humese ku ha ni lava ku va n'anga. Laha ni vulavula hi yini? A ni vulavuli hi ku va munhu a suka a ku khini ya exikolweni ni ya dyondzela ntirho wo karhi a fika a humesa mali, ivi a dyondza a vuya a ta tirha. Kumbe munhu a fikaka a va ri ku apulayiwe ivi munhu a fika a apulaya vuphorisa, ivi a fika a nghena vuphosini a sungula ku tirha. vun'anga a byi apulayeriwi ende vun'anga a byi ze byi lava ku wena i va na masters or degree ku va i va n'anga vun'anga byi nghena ka munhu un'wana na un'wana loyi mi kuma ku mikwembu ya ka vona yi swi lava ku yena a va n'anga a kota ku tshungula vanhu mavabyi. lava nga yingisela contact leyi nga hundza ni te yini vunanga a swi fani no pfuka nampundzu yi hlamba matini yi hlamba xikandza i ku wena i ya ku chayeriweni vunanga loko mo languta vanhu vo tala lava nga tin'anga mitini ya ka vona vanhu vo hlaya or vanhu van'wana loko mo fika mi tshama na kokwana ya laha nga kona or mani mani loyi mi n'wi tivaka a nga n'anga mi ku vunanga bya wena i byi kumise kwini or vunanga bya wena why i ri n'anga Van'wanyana mi kuma ku emitini yo karhi malembe ndzhaku, a ku ri na vakokwani or a ku ri na vo sesi or vo malume or vo manimani, a ri n'anga kwala mutini ivi a hundza emisaveni. Loko a hundza emisaveni kumbe a ri mukhalabye, a ni vuhosi va ri yini? Va ri loko hosi yi lova ku nghena n'wana hosi se mi kuma ku loko mukhalabye luya a ri n'anga ku nge ngheni n'wana yena ku va a va n'anga or a ya ku thwaseke ku nga ta xitukulwana xa yena ndzhaku ka vo ma thirty or forty years xitukulwana xi vabya va ku hayi va ri na swikwembu ivi a ya chayeriwa mi kuma ku munhu yaloye na vo ma twenty six twenty seven years a ya a ya chayeriwa a va n'anga ende va tlhela va n'wi nyika va tlhela va n'wi nyika vito leriya ra kokwana wa yena luya a ri n'anga. Loko ku ri ke ni kokwana wa yena a ri na vito ro karhi va ta n'wi nyika rona. Se leswiya swo mi kuma ku wena i vabyanyana vanhu va chava ku ku ku ku ku nwa maphilisi, ivi munhu a fika ku a ni na xikwembu, ni lava ku chayeriwa. N'anga yi to teka mali ku yi yi yi yi ku chayela ende loko yi ku chayela, yi to ku nyika half mark a ni nge swi vona yi ri leyi ya vun'anga yi lava mali. Yi to fika yi ku chayelanyana switsongoswitsongonyana i ta tshama six months ya le hinkwayo or lembe hinkwaro ri ku chayeriweni leyi mara kha swi tiva ku wena u na swikwembu munhu la nga na swikwembu loko a ya ku thwaseni mi byela vanhu va ka hina munhu la nga na swikwembu loko a ya ku thwaseni ni within two months you know everything a ku ngangeni i tiva xin'wana na xin'wana i tiva tihlolo i tiva mimirhi i tiva ku femba i tiva va n'wi dyondzisa na ku a va govela yini hinkwaswo hi two months a va hetile four months leyin'wana i to tshama a endla ti-practical kwalaya vun'angeni n'anga yi khe n'wi dyondzisa kumbe n'wi byeli ku a tshama lembe hinkwaro ta va ni ta va khe ni ku dyondzisa swa vuenti a tiva everything loko a huma lahaya siku leri a humaka hi rona ivi a tlhela a a lava nyongo a endla sweswi a endlaka swona ivi a heta ivi a ya kwihi a ya kaya n'anga yi fika yi n'wi endlela phandzi ra yena or ndhumba ya yena sorry va fika va n'wi endlela ndhumba laha nga ta hamba a hlahluvela kona mi ta vona layini ya kona n'wina ende vanhu lava nga ta tsala ku hana un'wana nga ta lova or yinini loko mi lava mitirhi ta mi endlela mimirhi hinkwaswo mi phurometiwa mi kuma mitirho lava vabya sweswo sweswo na n'wina vo lava vavanuna mi ya kwele yi ta mi endlela na lavo lava lava vasati yi ta mi endlela se vun'anga byi fambisa sweswo byi famba byi famba hi layini ku ka n'wina i mani a ri n'anga khale ka matiko. I kuma muti walowo ku na vakhalabye ku na vakhegulu ne vakhegula va kona va no ma eighty years van'wani va no ma seventy na kwala mutini malembe ma kona ma swi vona ma kona va na malembe ya le henhla mi twa va ku laha mutini luya ku na n'anga hi na hi swi tiva ku hi yima hi ku a ku hlamali hi ku hayi history ya muti luya loko hi twa vakokwana va la ku swi tshama ku va nga na n'anga laha mutini luya luya swi ta njhani a va n'anga ivi loko yi hlaya ku o la vo rilela vukwembu laha. hi lavo rilela ku va va va va va ya chayeriwa va ta kota ku rhoba vanhu timali ivi loko va hlahluva tihlolo va hlahluva mavunwa va biya miti ya vanhu va biya miti ya vanhu hi tipetiroli va kha va hemba mavunwa maswo se vun'anga byi suka ku byi suka aka muti walowo kwal i sort of legacy or generation to generation ya muti walowo mina ni nga va na n'wana ivi mi kuma ku ni n'anga xitukulwana xa mina xa n'wana wa mina hi xona xi nga ta va n'anga or kwahala ka vuma 2060 2070 loko ma ndaka loko no lova namuntlha ndaka vo ma 20 years 30 years ivi va ku ha n'wana wa xitukulwana xa wena va ri xi na xi na swikwembu xi lava ku chayeriwa xi ta xi ya chayeriwa se na khensa ku va pfulela chanele ya matimba emanoni malembe sweswinyana ni komba mi subscribe dankie.